my country pipo una welcome back to my channel today kid waya of di big brother naija all stars season im don come out come make di announcement of im new business wey be say im just open and also phyna don come out come mock a particular celebrity and di tin no sit well wit nigerians. And lastly, Soma don come out come um celebrate e baby girl wey be say dem dey call Angel Smith on her birthday. So happy birthday to Angel Smith because she did her birthday few hours ago. I no know whether di birthday still even dey go on right now but um i dey wish her well our baby angel from the shine ya eye season she is now twenty four o chai no be small thing god thank you so her boyfriend say call soma soma come out to come celebrate her on her birthday from the way soma even dey sound you go know say that boy angel don carry am go where we no know

you are blessed beyond any curse you are favored every day grace is upon your life forever happy birthday my baby i love you contact am at the angel smith so ma too love this angel girl despite everything all the whole name wey dey call her o olosho five kobo o this one this one even the advice wey be say wetin be name white money and cross even give her for inside everybody house that time say this girl she's not easy to date see am the guy still love the girl regardless person wey be sey go care for you, e no go stress you in any way. Once again happy birthday to our warrior princess according to the way Suma take call am. If you dey watch this video and you never subscribe, abeg subscribe, help me like this video, drop your comment for the comment section below and also help me share this video. Una thank you. Doctor Kiddwaya matter, as we all know Kiddwaya since he come out of Big Brother house, people don dey ask say what is this boy doing? Sometimes you go see Kiddwaya go carry money go stone people for face, he go dey video the thing, he go dey laugh. If he's not eating, he's traveling. So the boy have just been enjoying his life. As we all know, life is short. So people don dey ask am say the guy whether he no go start that him business be una remember say say when he dey inside the Big Brother Naija All Stars house Kiddwaya um for the tax wey be say dem do wey dem talk say make dem that money point tax wey be say dem do wey dem say make dem sell their business ideas Kiddwaya come out come sell him own and since then he never really um achieve the um the business and he never open am so today he come come out come make the big announcement say he don finally open the business so last year December he come out come first make the big announcement so he say your new 24 hour coffee and bistro restaurant in the heart of Lagos VI coming soon So dis na di logo midnight smoke cha be na wetin yes quality never sleeps so im don come out im don finally open di coffee um restaurant bistro na um all dis french related food um so na wetin im don open be dat for Victoria island Lagos see di coffee cup sef so fine just be like all those one wey we dey watch for um American movie.

But una no know say Kiduwa your papa, that Teriwaya wey be say you talk about so, that man single handedly fly twenty one sitting governors from Nigeria go abroad for a birthday. You know the meaning of when a particular person dey fly twenty one sitting governor, no be the governor wey don comot o, twenty one and you know say all of them na business class dem go fly so e no easy. So the the guy papa get money too much so that's why you see una dey see am say he dey do wetin he dey do he's just enjoying himself so make we just see how the fans take congratulate am and how some people take curse am then the first person here come say kid has finally done something good with his life proud of you baby so all the one wey be say he dey do sisi no dey do anything good or what una una eh una no nice then the next one say we wont be coming this one na hater some people they no even you no go do them anything they will just dislike you for no reason this one is just a sad person so the next person say it's time to win yes so the last person say congratulations kids 100 percent proud fan moment no no say under underneath all those childish behavior of kidwaya he actually get good plans for himself so this na good something I do so big congratulations to him anyways so of recent um wetin be name davido they dey burna boy dey drag am for something we no know wetin two of dem dey fight for but burna boy dey fight um davido fans all those type of thing so Phyna come come out come drop a tweet people come dey feel say that tweet dey related to the beef wey dey between davido and burna boy so make I read wetin Phyna talk for una so she come come she come say there's one particular dragging that is going on right now I love it Agbabola is now my number one fave don tell me anything else i no know whether na really burna boy she dey um talk say na na him be agbabola because i no know burna boy as agbabola i know am as odogwu so i no know who she actually dey refer to but most nigerians dem dey claim to say she dey come for davido and dem no see am nice so dem come start to dey call her names for the comment section dey insult her all those type of thing so the first person here come say mama dem no know say na the dragging dey bring God's blessing most times dem dem you you win dem lose finish foolish people some pidgin e no fit even write well English e no fit still write na wa o dis person statement e make sense to me because from everything wey be sey we don see so far, everything wey be sey Phyna dey do, e dey always bring um I no know more money for her um if she she dey always strive on negativity, she dey always wan dey for anything wey be sey dem dey talk bad about her because na that type of anything controversy sells more for this our country as a matter of fact world wide so I feel sey na im make she dey always do this thing wey be sey she dey do so e make sense sey at least dem no dey give am ana before e buy motor go get go get sense ashawo. Wetin dis one dey even talk about Phynas get money na so which one come be dis one wey be say dis one dey talk about but anyways I just feel say Phynas she need to stay clear from dis um Davido matter if na really him and Burna Boy e dey put their mouth for their two matter those two people dey no dey put mouth for their matter all those musician if dem like make dem fight scatter themselves e no concern me I no dey even look their side. in as much as Phyna wan trend, I no sure sey dis na good way for her to trend because her fans dem no smell thirty BG fans at all so e go good sey make she just avoid am before she go come out come start to dey cry sey dem dey threaten her, death threat and all of dem de way she take talk am de last time. So I just believe sey if she see trouble make she just move pass am because she no go gain anything from going to shade somebody. The person only said he no know you, no be something where they wrong. A lot of people no know a lot of people, and I say just be a lot of people say no know the Davido. And the truth be that. So not be something where we say she go keep for mind since all this why. I just hope say not be Davido she did refer to. May she just let the matter die down. Una take care, una bye.